Hai selamat pagi ngagai semua bala nembiak pengajar aaa saritu kena ke hari empat dua puluh semilan Julai dua ribu dua puluh satu betemu baru kitai ba pelajar Tusun pelajar Bahasa Iban aaa ngajar ngarap ka pagi tu semua gerai aaa udah dani pagi udah ngirup nya eh jadi aaa ngarap ka kita tadi aaa regas aaa regas belajar eh udah besedia enggau bup udah besedia enggau pensil jadi aaa Ba tusun pelajar kitai pagi tu kitai agi ba unit tiga aaa tema aku rindu ke semua orang. Aku rindu ke semua orang nyadi subtopik iya nya jalai jaku penggenap tesa eeh penggenap tesa penjodoh bilangan kena kitai ngira utai keni chara kitai ngitung utai nya disebut kitai tadi. eh pengenap kesah. Jadi ba pengujung pelajar tu lagi pengajar arap ka kita semua eh ah, nemu eh lalu ah, ulih macha, ulih ngelala eh nama ti disebut kita eh, pengenap kesah. Eh. Jadi ah, sama-sama buka ba lambar 22 buku teks. eh buka ba lambar dua puluh dua buku teks bup teks eh nyadi diatu ngajar ka sharing mega bup teks ka dikena kitai ngajar ngarap ka ulih dipeda lagi eh okay sama sama perati ka buka ba lambar buka ba lambar um dua puluh dua bup teks kita.

jalai jaku jalai jaku penggenap tesah jalai jaku penggenap tesah okey berati ka ba lambar dua puluh dua halaman dua puluh dua um belajar bacha ka atur dia agi bepusin ke se pengajar. Alai eh. Okay. Ngajar meri besai nanti ulih.

mensia. Okey kita peratika bisi dua dia. Kita meda gambar keterubah. Kita sama-sama macha enggau pengajar. Sir uh, peda uh, peratika kesa dikena pengajar tu. Uh. Okey. Seraban pengajar benung begambar. Okey. Seraban pengajar benung begambar. Uh, nya ba gambar keterubah enggau ayat ke terubah. Jadi pegenap tesah dia iya nya seraban. Ya, seraban nya disebut kitai penggenap tesah. Kena kitai uh, ngira mensia, kena kitai uh, genap tesah ke mensia. Udah nya kitai beratika gambar kedua enggau ayat kedua. Contoh ngena uh, jaku nama mensia tadi eh. Nyadi ayat iya, siku nembiak sekula benung duduk. Siku nembiak sekula benung duduk. Nyadi genap tusah ditu iya nya siku. Eh, siku. Ah, keterubah tadi seraban. Eh, kedua tadi si siku. Ah, nya. Jadi pengenap tesa kena kitai ngira mensia iya nya ambika chunto ditu iya nya seraban enggau siku. Seraban tu enggau bala mayuh ya siku tu siku aja ya. Jadi kitai meda iya kedua iya ke pengenap tesa jaku nama ukai mensia enti kena kitai ngira ukai mensia. Kita beratika gambar.

Iya ikat. Nah, ikat nya disebut kita penggenap tesah. Ya. Jadi penggenap tesah tu kena kita uh, eh, ngira, kena kita ngitung sayur ti udah diikat. Ya. Boleh. Okay. Terus sanggai ayat ke uh, ayat ke dua kena jaku ukai manusia. Eh. Perati ka gambar dia nama dia gaga indai tadi indai acham ya nun nyembui nyembui gari ba tengah panas ya okey ayat dia indai ajam nyembui tiga lambar kain indai ajam nyembui tiga lambar kain nyalai pengenap tusah ba ayat tu ianya lambar ya lambar lambar tu kena kitai ngenap ke kain kena kitai ngira kena kitai ngitung kain boleh ah, okey dah nya ayat ke penudi ba belakang rumah nya bisi sebatang sungai Ba belakang rumah nya bisi sebatang sungai. Eh beratika rumah nya ba belakang bisi sungai. Jadi pegenap tesah ba ayat tu iya nya sebatang eh sebatang. Sebatang nya penggenap tesah. Okey beratika jaku penggenap tesah dikena ukai mensia tadi kitai meda iya ti keterubah tu iya nya. ikat sayur ti diikat dan nya yang kedua iya nya lambar enda kitai ngira kain dan nya yang ketiga iya nya batang sebatang dah batang eh enda kitai ngira sungai enda kitai ngira jalai alun ka. um nya tadi iya ti disebut kitai pekena petusah ngena ukai mensia dia tu kitai beratika um latih okay jadi ba bagi latih, latih pengukuh. kitai meda ba bup aktiviti um peratika dalam bup aktiviti ba lambar dua puluh okay buka ba lambar dua puluh um jalai jaku um bisi ikan tu ikan buntal kini um jadi um atur iya tembuka ayat ngena jaku ngenap tesa belalau ka gambar. Okey, pengajar baca baru atur iya, tembuka ayat kena jaku kena petusah belalauka gambar. Jadi kena petusah dia iya nya batang, leka, setandan, ikat, igi. Kita baca baru, batang, leka, setandan, ikat, igi. Okey, keterubah. Meda ayat keterubah bisi lima iti ayat dia. Bisi mega gambar, bisi lima iti gambar eh bisi di sukung ka gambar tiap ayat. Ti meda ayat ketubah. Lina bisi lima eh pinsil. Nama pengenap tusah kena pinsil tu? Nya nama? Eh lima. Okey, ba batang. Okey, lima batang pensil. Eh, tu ya. Lagi simpan itu tulis enggau manah. Okey, nombor dua. Ada ayat kedua. Ajam bisi tiga uh, roti gula. Uh, Okey, roti gula. Jadi kita ngena le Leka tu. Leka eh. Aa leka ditu lagi. Simpan ditu. Eh. Jadi roti gula. Ajam bisi tiga leka roti gula. Eh. Aa nya ayat kedua. Dan nya ayat ketiga. Kita beratika peda nama digaga aki. Okey. Aki ngema pisang. Ayat dia, Aki ningkan mai pisang. Nah, ni pengenap tusa ti betul dia. Ya, iaitu dia nya setan setandan iaitu engkeman. Macam macam ke aki ningkan mai setandan pisang. Nah, jadi pisang tadi kita ngena setandan, tandan lo. Okey, boleh ya. Kita terus ngagai ke nombor empat. Eh, peratika gambar dan yang mata ayat. Eh, Indai meli dua uh, sayur di pasar. Uh, tadi kita dah meda dalam dalam uh, pelajar tadi dalam buku teks tadi eh. Kena sayur kita kena i ikat. Okey, Indai meli dua ikat sayur di Pasar. Okey. Ha, tu ikat. Tulis di tu lagi enggau manah. Eh. Okey. Eh, dan nya ya kau pun udi. Insam bisi empat uh, buah rian. Uh, nama Insam bisi empat igi buah rian. Neh, okey, baca ulang baru. Insam bisi empat igi buah rian. Ha, diatu benung musim buah rian. Ya. Okey, sapa pulai kampung uh, ya untung ulih makai buah rian. Tang anak makai mayuh lagi panas. Eh, lagi angat tubuh. Nya alai, ah, nya tadi pelajar kitai iya nya jalai jaku penggenap tesah. Jadi pengajar ngarapka ulih semua kita tadi ulih ah, mereti ah, ulih nemu nama disebut genap tesah. Genap tesah tu kena kitai ngira eh. kena kitai ngitung utai nya alai aaa nya naka pelajar kitai temu baru kitai tusun pelajar minggu baru ila. Selamat belajar.